N zani la kpi ka ka ka ka kuhiri Abɔrɔmahi Nation fans maa zaa nangbani yini and eh, ka yɛn pahi ba suɣili pam eh, zuŋɔ daba ayi bin yɛn ni yina ti di fila shɛli zaŋ deesi Abɔr sali maa eh, fans maa ka ŋɔ ka yi iri expect ma ni yi nyɛma but n suhu n yisi eh, sali maa n kpɛhi ma nini pam. ni suhuyisi di zuɣu n timdi sandana niŋdi n fan ka sali maa ni fan o abɔri maa nation fans maa nangban yini eh, ni pilin yɛtɔɣa maa sin di zuŋo daba yɔbu n ku chɛni maa n fan kam zaa bi bɔri ni bi nyɛri maa social media ka di ŋmanila n suhu bia mi n suhurila nira maa o dim suɣulo o o di kpuɣi maa tahali pam o mi di chɛ ka o nyɛ nyɔri maa o tabimi nation fan maa ka di chaŋ katiŋa eh, yɛlimaŋli abɔrima nation fan zaa bɛn divi ti competition ŋɔ polo zaŋ chaŋ abɔrima salimaani ka yɛn suhi so kam abɔrima nation fan zaa naawuni zaŋ ti nyɛvili paa next month 21st Bikona Gardens ti nyɛla ban yɛn niŋ ma movie premier Ba ka n gbaari a bɔrima Nation Fund zaa nangban yini. Naawuni zuɣu a ni ti competition shɛli ti ni chani ŋɔ, Salman n piila a title maa tima ni ti ŋmaai min ma, Salman n piili tima ka n gbaari a bɔrima Nation Fans zaa. M bɔrimi ni i nya Salman store maa di yi tam m ma zuɣu n nyaŋ a bɔrima m ma zuɣu. Salima yi niŋli nyaŋ ma, Naawuni gafara n-gbaari ya alikauli ni chɛ Dagbalinsi Act ŋɔ. Salima ni ni niŋ o sinii maa m-ma maa, ka di tam m-ma maa zuɣu n-nyaŋ abɔri mahim. M bi tɛhi ni di niŋ sa Act Dagbalinsi ni n-zaŋ li kpe ka gbaari ya alikauli Naawuni gafara buyopɔin. Ti nyɛla ban yɛn dihi o vi. n wuhi ka sokam zaa nya kam o o kamani lai o girigiri maa zaa ti bɔri ni ti zaŋ o kpe pi kɔna n ti dihi o vi so ti bɔrila sokam zaa ni bɛ yina in numbers tana na bi chani yendi ti mi na bi chani sinnyɔɣu ti mi na bi chani luɣuli kam ti ni gba la bɔri ma nation fans maa zaa yɛ tambali ŋɔ ka ti ni yɛn niŋ ti premier maa first ka naan take next steps ti yɛn chaŋ luɣu shɛli polo so kam bɔri ni yɛli fans maa zaa Dimiya suɣili o, di garigi o, ŋuni n-pii li tiriti ti ni mi ni dihi o vi zaŋ chaŋ ma maa polo, so expectimiya a bɔri mahim m ma next month 21st ka n lan gbaariya alikauli ti ni ʒi saha shɛli ŋɔ Naawuni gafara and binshɛɣu kam zaa ti ni yɛn wii ni o mi arrangement binshɛɣu kam zaa ti ni yɛn wii ni o mi dinzuɣu n ku gbaarila sokam alikauli Dimiya suɣulu, dimiya suɣulu, a bɔrimi ha nation fans maa zaa, Naawuni gafara, yi yaa yaɣi vi dibu, yi yaa yaɣi vi dibu, timi bɛ yɛn dihila vi, ka kamina Pikona Gardens, next month 21st, Naawuni gafara, m paɣiya, m puhiri sokam.